Il-persuna li għandi miegħi kien ilu 22 sena jieħu droga. Kien ibih prattikament kollox. Tilef kollox għad-droga. Qalli bih erba' ġenerazzjonijiet ta' ċrieket tat-tieġ tal-bużnannu tan-nannu t'għammu u tiegħu. Qalli jgħix għad-droga u kien jeħodha biex jgħix. Kien qed imut ħames darbiet. Waħda minnhom kien wasal proprju fl-aħħar. Imbagħad darba kien se jiżżewweġ it-tifel u qallu, Daddy, tista' għal dik in-nhar ma tkunx bid-droga? U dikinhar ħa deċiżjoni li la dikinhar ma jkun bid-droga u laqqas wara. U llum ilu ħames snin wieqaf. La jixrob, la jieħu droga. Imma minkejja li ilu ħames snin illi waqaf, xorta għad għandu l-marki fuqu tal-injuctions li kien jieħu kullimkien, f'ġismu kollu. U fejn is-soltu ngħidu lin-nies Hawn dil-biċċa, hekk hemm iż-żgħażagħ jew hekk ma jarawhiex, qed ngħidilkom dil-biċċa tippressjonakom u hekk nixtiequ li timpressjonakom. Nixtieq li dil-persuna turini saqajha ħames snin wara li waqaf jieħu d-droga biex taraw id-droga x'tagħmillek. Tista' turina saqajk jekk jogħġbok? Din hija, mi ppermetti, din hija saqajn il-persuna bid-droga. Dawn ma jibqalhomx vini fejn idaħħlu. Jieħdu d-droga kullimkien u intom iż-żgħażagħ li qed tarawna u għadkom ma bdejtux, tgħidux u jien ma jien mhux se nasal s'hemm għax l-istorja ta' dil-persuna u ta' oħrajn hekk kienu qalu wkoll. U anke saqajk l-oħra u Anka sa jklu sa, sa sudu jenna. Mħafra. U da meta da dew ħames snin, għax stemmen. Dik hija l-konsegwenza. Jekk intom qed taħsbu Li tibdew, jekk intom forsi qed taħsbu li tesperimentaw, dan mhux esperiment. Infakkarkom li dan li rajtu wara ħames snin li kien jieħu droga u allura jekk hemm xi nies li jixtiequ jesperimentaw, kont se ngħid żgħażagħ imma llum mhux żgħażagħ biss qed jibdew, anke kbar qed jibdew jieħdu droga. Allura, nitlobkom li tiftakru li dan mhux esperiment. Jien xtaqt insaqsi lil Anthony hawnhekk u lil Marika, imma meta jkunu qed jimlew kullimkien il-vini, kif jibqgħu jieħdu, kif jibqgħu jweġġgħu lilhom infushom, Anthony? Fil-każ ta' ċertu droga, speċjalment anke l-eroina, il-bniedem ikun iħossu ma jistax jgħix mingħajrha. Iħossu li jekk mhux ħa jeħodha, ħa jmut. Fil-fatt nitkellmu fuq dak li jgħidu l-withdrawal symptoms jew is-sick. Jiġifieri li bniedem proprju jħossu ħa jmut, jiġifieri uġigħ qawwi fl-għadam, f'dak fil-każ tal-eroina pereżempju, dak is-sensation ħa tmut. Allura inti ħa tagħmel. Jiġifieri għalhekk huma jgħidu ħa nieħu biex infieq. Eżattament. Fil-verità mhux għax ikunu qed ifiqu, jkunu qed joqtlu lilhom infushom. Dak il-ħin tkun iddisprat u tara x'ħa tagħmel, kif ħa tagħmel. biex tinjetta ruħek. Ovvjament xeni bħal daw joħolqu distress qawwi u jiena nemmen li min hu konvint li m'għandux imur għad-droga jkompli jissaħħaħ. Hawnhekk ikollna nies jgħiduli imma isma' jiena nieħu ftit, nieħu ftit coke fil-weekend, jien mhux ħa jġrili bħal da. Jiġifieri hemm stejjer li aħna niltaqgħu magħhom fejn bniedem ikun beda b'joint, speċjalment dawk li jibdew f'joint fl-adoloxxenza, u ta' età żgħira, dawk għandhom tendenza jipprogressaw, jiġifieri, però jkollna adulti jgħidu li jiena billi nieħu ftit coke u ftit ftit ftit ħaxixa fil-weekend mhux ħa jiġrili hekk. Tajjeb ngħidu mhux kulħadd jiġrilu hekk, però hemm tendenza li b'dawn it-tip ta' sustanzi qed niltaqgħu nies li damu pereżempju l-konsegwenzi ġew fuqhom wara xar snin. Ġew ħabbtu l-bieb għax imbagħad bil-mod il-mod waslu li jħraxu, għaddew minn xi kriżi fil-ħajja tagħhom, qed nitkellem ta' Forti per eżempju, u żiedu per eżempju mill-cocaine marru għall-crack cocaine u bdew jonfqu ħafna flus u jispiċċaw b'problemi mal-mara, problemi max-xogħol, problemi mal-flus u biegħu dak li għandhom, businesses kbar, ħattewhom u mbagħad ġew fixxa. Jiena din tagħtini messaġġ lili Kemm ma nistax niġġudika. Kemm irrid noqgħod attent. Kemm kultant bil-parola faċili ngħidu mhux huma, mhux hu jaf kif qiegħed u jerġa' jmur jieħu. Din lili turini x'mostru kbir hemm ikbar minnhom dawn in-nies li lilhom jaħkimhom f'idejhom għax hawnhekk qed nitkellmu mill-aspett xjentifiku ma mill-aspett kif nifhmu jien da mostru kbar minnek li jġagħlek Tweġġa' lilek innifsek daqshekk kif rajna fuq din għall-persuna li għaddew dawn is-snin għadu jbati dawn il-konsegwenzi, jiġifieri hemm din il-power tant kbir li jrid ikollok terġa' tmur bilfors u tuża. U l-messaġġ tiegħi ejja noqogħdu attenti għax dawn il-persuni li aħna nħossu li jibdew itawlu jdejhom biex jieħdu l-għajnuna, imma hemm xi ħaġa ikbar minnhom. Kemm huwa faċli forsi npaċpaċ, ġieli jiena l-weġgħa kbira tiegħi fuq is-social media, jibdew jitfgħu hekk bl-addoċċ, mhux huma, mhux huma jagħżlu, mhux hu qed jieħu gost, huwa gost dan, huwa gost li qed twassal lilek innifsek. Mela ejja nqisu aktar il-kliem li ngħidu għax din hija tbatija kbira, dan huwa martirju li għaddejjin minnhom dawn in-nies.